नमस्कार सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशाला में अहाँ सभक स्वागत अछि प्रथम चरण के अभ्यास कऽ रहल छी जाहिमे आइ तबर्ग अर्थात त थ द ध आ न के अभ्यास करब स्क्रीन पर देख रहल छियै मिथिलाक्षर और देवनागरी दुनू साथ साथ देल गेल अछि तऽ सर्वप्रथम देखियौ त त के लेल जे छै से बहुत आसान छै एना के एकटा आकृति बनाउ घुमा कऽ ई आकृति आ ऊपर में जे छै से ई पूरा डाँड़ दऽ दियौ ध्यान राखब ई टच नहि हेतै एक बेर पुनः देख लियौ ई आकृति एना कऽ घुमा कऽ बनेलहुँ आ एहिके ऊपर जे छै से एना कऽ डाँड़ दऽ देलिए ई टच नहि हेतै उपरका डाँड़सँ ठीक आगाँ थऽ देखियौ थऽके लेल एना कऽ घुमबैत ई दू जकाँ बनबैत हल्का तिरछा करैत आ एकरे ऊपर मुँहे उठाउ आ दहिना कात डाँड़ दऽ दियौ ओहिमे बामा कात डाँड़ नहि हेतै एक बेर पुनः देखियौ ई एना कऽ आकृति बनेलहुँ ई एकरा अहिना घुमबैत ऊपर लऽ गेलहुँ आ ई दहिना कात डाँड़ि दऽ देलियै ई कनि सटि गेलै पुनः देख लियौ एक बेर ई एना कऽ घुमेलहुँ हँ ठीक एना कऽ लऽ गेलहुँ आ ई डाँड़ि दऽ देलियै तऽ ई भऽ गेल अहाँके थऽ एहिके बामा कात डैड नहि हेतै सिर्फ दहिना कात हेतै आगाँ आउ द देखियौ द के लेल सीधा लाइन लिअ आ एकटा घुमबैत आकृति जकाँ एना घुमा कऽ ई आकृति बना देलियै तऽ ई भऽ गेलै द पुनः देखियौ एना कऽ घुमेलहुँ एना कऽ अनलहुँ एकरा नीचाँ कऽ देलियै ठीक एक बेर आओर देख लियौ ई डाँटि देलियै पूरा सीधा एहिमे एनाके घुमा कऽ आ एनाके नीचाँ घुमा देलियै तऽ ई भऽ गेल द मूल छविके ध्यान राखब आगाँ देखियौ ध तऽ ध जे छै से बहुत आसान छै ई एनाके घुमा कऽ अनलहुँ आ एकरे ई त्रिभुज जकाँ बनबैत एकरे ऊपर लऽ जाउ आ एकरा दहिना कात डेढ़ दऽ दियौ बामा कात एहियोमे डेढ़ नहि होइत छै एक बेर पुनः देख लियौ ई एनाके घुमा कऽ अनलहुँ एतऽ तक आ फेर एहिना त्रिभुज जकाँ बनबैत आइ सीधा आनि कऽ आ दहिना कात डाँड़ि दऽ देलियै बामा कात डाँड़ि नहि हेतै तऽ ई भऽ गेल अहाँके धऽ आब देखियौ नऽ तऽ नऽ जे छै से बहुत आसान छै ई एनाके घुमबैत अनलहुँ नीचाँ आ एकरे ऊपर लऽ गेलहुँ आ एहिमे पूरा डाँड़ि हेतै एहिमे ऊपरमे पूरा डाँड़ि हेतै एक बेर पुनः देख लियौ ई एनाके घुमा कऽ अनलहुँ ई सीधा लाइन हेतै आ एहिपर पूरा डायर हेतै पुनः एक बेर देख लियौ एनाके घुमा कऽ अनलहुँ नीचाँ मुँहे एकरे ऊपर उठा कऽ लऽ गेलहुँ आ एहिपर पूरा ऊपरमे डायर हेतै ठीक तऽ आइ जे छै से तवर्गके अन्तर्गत पूरा त थ द ध आ न के अभ्यास केलहुँ ई मूल छवि अछि एकरा ध्यानमे राखैत अभ्यास करू मूल लगा कऽ अभ्यास करू जय मिथिला